Eja, mela, nibdew nifukaw fuq l-esperjenzi tiegħek. Mela għad li l-ewwel darba smajt l-ommok is-sejjar. U ma kien hemm ħadd id-dar. Ħadd ħadd ħadd ħadd vojta.
Żgur 100% ta' falxiex għax huma marru funeral. Bżajt ovvjament il-bist għax kont bil-penti dak iż-żmien. Ilbist xorts kien is-sajf. U meta meta mbagħad ġiet ommi u missieri minn Fnerol sabuni barra bil-qiegħda fuq l-għatba, alla bżaqqi barra u qaltli x'inti tagħmel. Għedtilha għax smajt lil xi ħadd isejjaħli. U dik ovvjament smajtha ħażin qaltli. Imma ħadd ma kien hemm. Taħseb li l-leħen kien close to ommok jew kien eżatt bħal t'ommok? Jiena għalija ommi kienet. Issa, fimni, dak iż-żmien għadda naqasni mhux ħażin, imma l-memorja tgħidli li leħen ommi smajt. U mhux tgħajjat li issa b'rabja jew hekk, pjuttost qisu sottili bħala leħen kien, qisu kalm. Mhux bil-ħasda, taf kif, qisu b'rabja jew b'ħasda jew hekk. Qabel ma
qabel ma ġrat dil-biċċa xogħol. Kien hemm xi affarijiet li ttikjawk hekk bħal tipo jien naf innotajt xi ħaġa stramba jew hekk jew
Le, naħseb dik kienet l-ewwel esperjenza li kelli milli niftakar. U ħalliet impatt qawwi fuqok? Li ħalliet ovvjament, u ma naħseb iktar li ħalla meta kien kienet daret li dik il-figura sewda. Mela, eh, wara bejdi l-esperjenza u l-figura sewda kellek xi esperjenza oħra?
Mhux li niftakar.
Xi affarijiet żgħar jien naf, ġieli pereżempju titfa' xi ħaġa x'imkien u ma ssibhiex. U mbagħad terġa' tmur u ssibha wara? Le, da. Le. Għarid. Mela, l-esperjenza tal-figura.
Mela, Mela aħna għandna biex tieħu idea aħna għandna d-dar antika fuq u isfel insomma. U kif titla' t-taraġ, hemm il-kamra tiegħi u bda bażikament biex tgħaddi minn ġol kamra tiegħi. Biex tgħaddi mill-kmamar l-oħra tgħaddi minn ġol kamra tiegħi. Mu għamilt isu jien naf jumejn nisma' jisu ċek-ċek ta' friket u skiker isfel xatti ċek-ċek il-katlibi, però ma kienx hemm l-ħna. Mhux bħalma xatti ċut jitkellem jew Just qisu check cheek bħalma tisu xatt niżel jagħmel xi biċċa ħobs ħaw.
Kien simili ta' xi ħaġa mekkanika? Jiena qishom ħaw ta' katleri bdejt nisma'. Qishom katleri bdejt nisma'. Jiġri mhux xi ħaġa bħal naf. Eh, tipo xi katina fuq xi rota hekk. Le, le, iktar qishom bħal cutlery, jaħbtu. U mbagħad niftakar mat-tieni darba, jew tieni jew tliet, ma insomma mal-aħħar waħda li ġradet ħanibqa' nħares. Jiġifieri inti di smajta kemm il-darba smajta?
Għal iktar minn darba żgur, ejja ngħidu bej darbtejn tlieta, għax issa għadda xebba żmien u ma sax Eżatt. Ma nafx x'kienu kull ħanorqodu, kullum kien mitfi, kulħadd rieqed. U kont nisma' kont speċi jisek tisma' u da. U darba minnhom u kont nibża' kif kont nisma' hekk, għax kont nisma' wkoll jixxatti l-puġġaman jiġru żerżieq tal-puġġaman bħal meta xatt iżerżaq. Qisu bħal meta titfa' ta' fost id-brejk fuq karozza fl-ilma. Hekk qisek qbadt ħalilek id, aqbad idejk u qgħod agħmel hekk mal-pjanu. Dak il. U bdejt nisma' u dejjem tiela' viċin, ġej viċin. U għedt issa ħa nibqa' nħares illum. Xi stor pis nagħlaq għajnejja u dgħajx kont. Bqajt inħares, ostja u nara jisu bħal raġel. Fatt it-si ma jidhrux ta' jisek għax dak dlam ċappa u dan iktar iktar għaw mudlam midlam. Iktar mudlam midlam. Iktar mudlam midlam.
Iwa. U la kelli xi jien nafx xi ngħid lemp jew hekk xejn xejn xejn xejn. Jien kull ma nara mill-bieb nara dil-figura sewda qed tittawwalli. U kif. Qed tittawalek eh, bejn il-bibek, ġifieri. Eh, issa hawnhekk għandek il-bibek u issa għamlet hekk. Ejja.
U mbagħad kif kif speċi għamiltek jien isni tawwal tonqi biex nara kux qed nara sew. Dil figu mhux sparixxit issa għammarret lura u u xejn daqshekk. Dik l-ewwel darba. Dik l-ewwel darba. U mbagħad ovvjament għattejt rasix Għalhekk bqajt niftakar x'għamilt snin ġifieri x'qgħod nistħi ngħid, kelli x'għoxrin sena u bqajt għal norqod b'rasi mottija sajf u xitwa, sħana tboss u jien aqla. Kemm taħseb li kien għoli? Kemm Normali, ta' bniedem normali, average. Average.
Billi qed nipprova għax qed ngħidlek da għalla kont żgħira. Illum il-ġurnata ma tikkalkolax hekk bi referenz mal-bieb.
Jien naf, ejja ngħidu average hu. Naf, hekk, x'imkien hekk sa hawnhekk. Jiġifieri ma kienx qasir. Persuna average. It-tieni esperjenza tiegħek. Tista' tidħol fid-dettall ġifieri smajt l-istess ħoss sejjes mekkaniċi jew xejn? Le, le, it-tieni waħda differenti. Ehm, it-tieni waħda kont fuq is-sodda, wiċċ il fuq, jisni bej ħatorqod Biri qed mqajjem isek. U jiena fej fil-dan din l-isterjom somma fej is-sodda. U bdejt nara l-istess figura sewda edha issa niżlet bħares lejja, però għalkemm kent viċin ma stajtx nara l-fattizzi. U l-istess iktar dlam midlam. Issa da terġa' dil-figura sew da terġa' ma kienx fil-għaxxiq daqshekk bil daqshekk dlam. Ħarir aktar ġi fil-ħin jekk ħanivvint jekk l-oħra kienet jien naf, jekk l-oħra kienet għalla f'nofs il-lejl, dik kienet fis-sitta ta' flaxija suq. Inti għandek ħafna talenti, sawa, waħed minnhom it-pinġi, taħseb li nexxilek tpinġi?
L-istamma di ġas figura sewda, u ma naqbadlek figura ta' bniedem sewda mpenġilek. Ma kienx hemm xi ras twila jew. Kien hemm xi dettalji li eżempju smut kien jidher ġifieri jew kien hemm xi jagged edges jew hekk. Xejn xejn xejn.
Smut, jisek bil-lapes u għamiltu lajn. Jisek u da, Dan aħna ngħidlek, jiġifieri kien qiegħed hekk, dan mhux dejjem wieqaf, kien qiegħed minn dur, qed iħares lejja hekk, mhux qed nara l-fattizzi. U bl-istess ħajt? Id-darba meta rajtu kien qiegħed hekk. Qatt ma qam bil-wieqfa.
Ma jidhirlix, għax jekk ngħidlek iwa nkun qed nikdeb. Beżżagħtek ħafna l-esperjenza. Ejja, u ovvjament. U di t-tieni waħda qed iħares lejja u qed jilgħab mal-isterjo. U kif ġejt f'sensi għax tgħidha forsi kien qed joħlom, insib l-isterjo mixewl. U ma kienx mixgħul.
U l-ewwel waħda kif sparixxa? Isu reġa' mar lura kisu kif isu inħasad kif rani mhux żvinta fix-xejn, isu reġa' għamilek lura.
U t-tieni darba kif telaq? It-tieni darba pej, it-tieni darba mhux telaq hekk, isu isu qas niftakar isu fil-li qiegħed hemm jilgħab. Għax nitqax il-differenza bejn l-ewwel waħda kont imqajjem imqajjem. U t-tieni wieħed kont bej ħanorqod u mqajjem kif ħanqbad ngħidlek isek ħataqbad fl-istat li ħatitlaq biex torqod. Allura ma niftakarx ġifieri kull ma niftakar dat iħares lejja hekk dawwar wiċċu lejja qed jilgħab mal-isterjo. U mbagħad kif ġejt f'sensija ma narax hemm. Imma l-ewwel darba mexa lura. Isu nħasad bija. U żgur ma kien hemm ħadd imqajjem id-dar biex tgħid. Kemm ħalla impatt fuqok?
Qed ngħidlek ħalla sew, speċjalment l-ewwel darba kont iżgħar. Qed ngħidlek bqajt norqod sata kbira. Sajf u xitwa rasi mgħottija. U ommi tgħidli daqs fis-sajf tgħidli daqs disħana. B'rasi mgħottija. Għax kont nibża ħanerġa. Għad smajt bħal sejs bħal boċċi jaqaw. Le xej, la boċċi la tar xej. Riħa ta' ammonja?
Laqas. Ġil xammejt ammonja? Mux jisarrata bewtu. Mm. Eh, Jow nkalla bħal il-majter fuqok.
Laqqas la. Ma jidhirlix ħa ngħidu hekk li li li qatt jismu li ħassejt li ġiel eżempju riċenti xi sentejn ilu, eżempju kom miexi f'triq partikolari u jisu bħal Isu sħan imma sħana mhux isek għalla tfajt li xil-misħun. Fuq on jek isu xaħġa jek jisek bħal ma taxħat timilli kik. Mon ok. Mon.
Ok. Tlaqna fuq id-deja vu. Mela fuq id-deja vu. Jiena l-ewwel deja vu li niftakar li kelli kelli 6 u 7 snin. Konna qegħdin picnic mal-familja u konna post ġdid ehm, li qatt ma morna, insomma kien hemm dil-għalqa u kien hemm siġra żgħira fin-nofs. U wasalna hemm u jiena għandu kun xaħat kienet titini xi ħaġa x'niekol ta' sitt snin seba' taf kif jagħmlu l-familjari. Il-kuġini żgħar minni marru jiġru biex jitilgħu ma' dis-siġra. U jiena qed inħares lejn il-kuġini, l-adulti kienu qed iħarsu lejja u warajja din jitkellmu. U nara l-kuġina tiegħi forsi kellha tliet snin, bdittilha ma' dis-siġra. U qabadni dak il-feeling ta' déjà vu, issa jiena ta' sitt snin seba' qatt ma kelli, qabadni dak il-feeling u kont naf x'ħa jiġri. U rajtha tiġri, ma nafx kif ħa nispjegalkom, jisni kont diġà rajtha, taf kif jiġri fid-déjà vu u qed nara lil Kuġina żgħira taqa' minn fuq dis-siġra li l-adulti kollha jiġruha biex jieħdu ħsibuha u li ġara xi ħaġa vera daħ tkun vera kerha di, l-isptar u hekk. Allura jien xi ngħidha sejra lejn din is-siġra bdejt ngħajjat. U lil ommha lil ziti għattilha ħa titla' ma' siġra qas kienet għadha missitha dis-siġra. U ma tant ippanikjajthom li marru qabduha u qalulha ma titlax mas-siġra. U ma ġara xejn ma weġġaċ sewwa. Ħalliha li xi sena wara din kellha accident u weġġat ħalqa biex ma ngħidx eżaġġerala. Ma ġara xejn kollox ok issa, imma ma' żmien għadd jiena rnexxieli nsalvha, naħseb li xorta li kellu jiġri ġara, ġara mod ieħor. Issa, dak l-ewwel feeling ta' deja vu. Wara dak, ġrawli ħafna li jiena noħlom, inħoss li l-ħolma mhijiex ħolma normali, inħoss li jiena qiegħda ġo moħħi waqt immaġinat toħlom li inti qiegħed ġo post u qed timxi u sejjer tixtri l-ħobż għall-argument. U inti ġo dil-ħolma ġast qiegħed f'dal-post u sejjer tixtri l-ħobż, daqshekk, u mbagħad tqum. Dawk split of a second kemm inti taf fejn kont qiegħed u x'kont qed tagħmel u x'kont qed taħseb u forsi x'kont qed tħoss. U ma sax tikkontrolla fil-ħolma x'ħa jiġri. U jiena tgħallimt li din mhix ħolma normali u tgħallimt li meta jkolli waħda minn dal-ħolm, eventwalment ħa jsir ħa jkolli d-deja vu ħa ssir realtà. Issa l-iktar waħda twila kienet di tal-kuġina. Ovvjament jien ma niftakarnix noħlomha għax ġrat xi ħin qabel ma kelli sitt snin. u ma kontx qed ninaf tal-feeling ta' dil-ħolma, però id-deja vu feeling hemm kien so jien għalija kull meta jkolli deja vu nkun ħlomta qabel, illum il-ġurnata ngħidilkom li niftakar meta nkun ħlomta. Ħa nagħti eżempju. Ftit snin ilu konna tinfittxu biex nixtru post u kien żmien naqra stressanti. u kelli xi naqra ansjetà, ħansibu l-post, mhux ħansibu post fejn ħanejxu, u ħlomt li jiena qiegħda ġoddar li tiegħi, li ma kienx tiegħi, id-dar li ħadd tkun il-qudiem tiegħi, bil-qattus jiġri ma' sqajja u jiena naddaf. Three seconds kollox kemm inti taf fejn qiegħda. Illum il-ġurnata l-post xtrajnieh, jien qatt ma kont ħalġu tal-post, il-post ma kontx ħanarfu mill-kamra fejn kont fil-ħolma għax inbiddilniha kompletament kemm inna li xtrajniha, U kelli deja vu feeling. Ħa naħseb naqra. Issa orrejt mela, din din naqra naqa stramba u naqa out there forsi. Jiena kelli waħda minn dal-ħolm. U ħlomt li qed nara television. U li qed nara l-ħabarijiet u li miet Keith Ledger, x'kien jismu dak? Keith Ledger.
U
għaddiet. U jiena nsejt li dil-ħolma kienet ħolma, li waħda minn dal-ħolm tiegħi. Qed nitkellem m'ommi u ommi kien jogħġobha. Bħid leġeb, please note, dan għadu ma mietx. U l-ommi għattilha, għattilha taf li miet dak? Tfixkilt jien li ħlomt. Ii vera miskin. Tgħaddi sena. U Keith Ledger imut. U jmut eżatt kif jien għidt lil ommi li jmut. U l-ommi dak il-ħin li sirt naf li mitkit, terġa' niftakar ċempiltilha. Konna għandna fi żmien il-mobiles, ma nafx konna konna antik il-mobiles, biex batta, tela ma. Smajt li miet kit leġer, għat li dak mhux diġà kien miet. Għax inti għan daħħal tela f'moħħa. Għax jiena kont tela diġà li ta' miet. Dak iż-żmien ma konniex ma kienx hawn Facebook, ma kon. Kien hawn Facebook imma mhux ħan isek tkun taf tela ma nsegwix jiena. U mbagħad tiġri li l-għada qed nara n-news u telgħet dil-biċċa ta' Keith Ledger u jiena kelli d-deja vu feeling. Għadt Madonna jiena mela mhux qed niġġennen. U hemmhekk qisni dak iż-żmien kelli jiena 16, 17 kemm kellna meta miet? Le, mhux iktar.
Iktar tard. Eh, ma jiena ħol maħlum ta' qabel u l-ommi qed qabel, xi sena sentej qabel. Imma dak il-ħin jissi kienet iċ-cherry on the cake li jiena dal-ħolm mhux qed niġġennen għax jien għedt lil xi ħadd issa fuq xi ħaġa li ħlomt, ħalliha li tfixkilt. U kont għadni forsi jiena qed nitgħallem il-ħolm il-vera u mhux taf kif meta tant kienet banali dil-ħolma li hija li Kitlex fis-sens kienx ta' essaċ. Iva miskin u mhix differenza ta' milli. Immissa l-iktar daw ġraw ħafna, ħafna żgħar. E, għandi waħda pereżempju. Tal-għallok interessanti. Ija, dik ħanajda wara wara dik, għax dik jisa l-aħħar waħda l-kbira. Mela jiena kont qed nistudja u kont naqra nfixkla ta' xirrit nagħmel bħajti u x'mhux ħanagħmel u ħanaqaf l-iskola u Ħa naħdem, kont naqra, mument naqra hekk. U kelli dil ħolma li naf li ħassir deja vu għax kif għattilkom nifhem u kont qiegħda x'kamra qed impenġi l-arti qed issejn ma kontx impitter imma fl-istess ħin qed jitkellmu fuq l-esen tal-Malti. U jien għadt, ġo kamra li jien qatt ma mort ma' nies li jiena ma nafx. Għaddix ħolma stramba għadda f'x'post hu li tpenġiet. Jgħaddi żmien u bdejt immur privat tal-arti għax biddilt ħajti u biddilt il-karriera u fl-istess kamra kien ikun hemm il-lessons tal-Malti ma' nies li mbagħad sirt naf di vera kienet weird. Issa mela Ġifieri inti tpinġi artistik? Ija, però s-saqa tajt xorta jdawwar kollox. Mela, darba minnhom ikolli waħda minn dal-ħolm. U dik kienet naqra twila. Naħseb dik kienet l-aħħar waħda li kienet twila. Kelli dak iż-żmien kelli sbatax bejn wieħed u ieħor, biex ma noqgħodx iċċekkja eżatt meta, u ħlomt li qiegħda fuq it-telefown. Konna għadna bl-MSN, tiftakar? Konna. Imma msomma, u ħabibti ma tix tibgħatni fuq MSN u ċemplitli fuq il-mobile, fuq il-telefown tad-dar, ara kemm. Li kienet xorta stramba, ġek żmien kienet iġal mobiles, mhux hemm pitli fuq telefon. U jiena qed noħlom qiegħda fuq telefon magħha insomma. U li mitt nannu u hi ċempitni biex tini kondoljanzi u biex issaqsini fuq il-funeral u saqsini naqra x'ġara u ma ġarax. U jiena qed ngħidilha kollox. Issa n-nannu tiegħi sfortunatament kien waqa' fetaħ rasu Għamel sitt xhur seba' eh, l-isptar u fostietek, insomma, sfortunatament nistennew imut. Kienet kien żmien diffiċli, qalbi tuħsibna li forsi hemm ċans imma mbagħad. U jiena qed ngħidilha kollox, qed nibda l-konversazzjoni kollha l-ħabibti. U nqum maħsuda. Għax in-nannu tiegħi hu kej, nannu tiegħi mhux qiegħed. Għalfej, għalfej di di ħadd iġri? Mejna ma nafx, ok, din hija di ħadd tkun deja vu, di ħadd iġri. Jiena ġo moħħi qed ngħid, imma meta?
Ma tkunx taf. Ma nafx meta għax jiena ma ħarisx lejn il-kalendarju waqt il-ħolma ma kienx hemm kalendarju, ma nistax inkun naf. U m'għandix kontroll fuq innifsi li jiena ninduna li waħda minn dal-ħolmu Nipprova nsir naf il-ħin, m'għandix kontroll, jien ġast qiegħda ġo moħħi, qed nesperjenza dak li qed ħa nesperjenza 'l quddiem, imma m'għandi l-ebda kontroll. Tiġri li l-għada filgħaxija nannu tiegħi jaqa'.
Astja. U tibda jibda l-proċess. U ovvjament jiena mmur l-isptar naraħ u tobba tiduna forsi ħajja dilu jiena naf li li jekk jien għandi raġun. Mhuwiex ħajatilu, u kollox mar eżatt kif mar. Ħabibt il-kompjuter ma kienx qed jaħdimli dikinhar, MSN ma ħadimx, ħabibti ċemplitli u kelli dit telefonata u waqt li telefonatilha għandi deja vu u bdejt nibki iktar milli kemm diġà kont qed nibki għax ovvjament ma kienx żmien sabiħ u ħadd ma jieħu gost meta jmutlu relative. Jiena dak iż-żmien qed nitkellmu kellix tsax xi sbatax-il sena u ħadtha ħafna kontra dil-ħaġa. Ma ma stajtx nifhem x'inhi, għalfejn jiena qed ikolli daw il-déjà vus, daw il-premonitions, għidilhom li trid, jien ma nemminx f'dal-affarijiet jiena iva nemmen li hemm il-UFOs imma fija ma nemminx f'dal-affarijiet. Ħadtha kon u I hated myself for it, ħafna, ħadtha ħafna kontrija. U li niġġieled miegħi nnifsi ma kif nispjegalkom kif meta tkellem miegħek innifsek imma għalfejn jien. U jekk hemm Alla jien li ma nemminx fik għalfejn qed ittihom lili l-affarijiet u qed ittihomli. Jekk jien ma nistax ngħin lin-nies x'ittihomli tagħmel biex noqgħod ninkwieta? U minn dak iż-żmien kien hemm break. U issa ma dokx jiġifieri? Le, għadni bil-mod ma kien hemm qata' break. U mbagħad jiena rrealizzajt li jien ma se nagħmel xejn, ħsibt ħafna fuq meta għent il-kuġinti li ma tqax li mbagħad xorta weġġgħet li probabbilment ġralha kien l-istess. Um, so, jisni, kif sant, ir-rabja d-diet. Ir-rabja d-diet. u li anke niftakar kuntatt issa ħanżomm dajri u jekk kolli waħda minn dal-ħolm ħaniktibha biex nipprova dal-fenomenu naqbdu mhux biex ikolli l-provi. U minn dak iż-żmien naqas, naqas, naqas. Li mbagħad id-dajri armejtu, għadda żmien, mhux ngħidilkom li la darba rmejt id-dajri kelli ħolma ta' mhux film da, di ħajti, mhuwiex film. Imma ma' żmien bdew jiġu, però kif qed ngħidilkom osra. Issa l-iktar ħaġa Fil-fenomenu tad-déjà vu, ġdida u stramba li tiġrili li kultant nagħlaq għajnejja hekk sekonda u nkun fil-ħolma, fil-mument tal-futur. Imma split of a second u kultant ġast kemm nara xi ħaġa, imma jkolli d-déjà vu feeling u tiġri. U ħafna drabi l-istess f'mument ta' naqra ansjetà, f'mument naqra diffiċli, f'mument fejn kważi Mhux qed nitlob għaliha dil-ħaġa x'qatt ma nitlob għaliha, imma titriggerja waħedha. Isu, eh, isu fuq jiena kont ngħid daw rendim. Imma kemm ilhom issa bdew jiġru li għala volja ftit qosra f'mumenti diffiċli li li jgħinuni, ngħid mela forsi mhux forsi x'imkien fis-subconscious ta' moħħi dil-ħaġa qed nitriggerja. Jista' jkun. Issa jien għamilt ħafna Riċerka tiegħi personali ta' da x'jista' jkun, il-ħolm x'inhuma, d-deja vus x'inhuma, ħadd ma jaf. Pero jiena is-scientifical reasoning behind it wasalt għaliha li l-ħin mhuwiex linear hekk, string theory basically, li l-ħin huwa bħal plat spagetti, kollox Fhimt? U kultant l-ispagetta twila hekk tal-ħin, kollha flimkien fuq il-platt, tmiss ma' xulxin. U kultant forsi jkun hemm żball fin-natura u f'dak il-ħin inti tkun rieqda u l-ispagetta tal-ħin tal-quddiem hu s'issa jmissu, jiena jkolli dak il-. Forsi qed tibgħat messaġġ mill-futur lilek innifsek. Imma jiena kelli deja, imma kif? Li ġifieri jiena jgħaddi hundred years from now u sirt robot eżempju. U għet nibot il-messagġi? Le, hemm teorija ta' eh, li l-moħ huwa quantum computer, ġifiri kapaċi jibat messaġġ lura fil-passat. Jista' jkun ukoll ma nafx, m'għandix jiena jiena ngħidlek l-esperjenza imma għalfejn u xi xux fatta ma nistax ngħidlek. It-tejjer ta' string theory toġobni li jiena ġast persuna naqra żgħira mkissra u li l-ħin tiegħi t-timeline tal-ispagetta naqra mċaflas u jeħel kultant u jkolli dawn l-esperjenzi. Ma narahiex bħala xi ħaġa neċessarjament tajba ġast li tiġri. Jew inkella kif qed tgħid inti jista' jkun ukoll hu.
Kellek esperjenzi tal-UFO inti hux? Iva, mela jiena
Kemm darba eh, rajthom? Darba. Darba.
Darba. Kelli 10 snin. Kien Christmas Eve, niftakar li kien Christmas Eve, għax ħuti kienu qed jaraw kartun tal-miliet u jiena xi ngħidli xi ħaġa l-ħsieb tiegħi kien xilma toffat il-Christmas jew. X'Christmas Eve? Tara xi ħaġa fis-sema, tajt xi mod off. Ovvjament kont kbira biżejjed li naf li mhux ħadar Christmas. Issa mela. Ehm, Dak il-ħin li rridu kolajta. Dak il-ħin irridu għax jiena ġest rajt dawl mill-bot għal-bidu. Għaliex intara ġest dawl mill-bot u beda miexi bil-mod. Isek Għall-bidwa forsi xi shooting sar jew xi, però kienet tidher iktar viċċin, iktar fl-atmosfera tagħna. Imma mbagħad dejjem għamlet li zig, zeg, zeg, fast, ħafna, dan ilu, ok? Għaż drone nista' ma jagħmilha. Biex niftehmu, għalmenu mhux drone li rajt jien, mhux għadna lura. Huwa volja kien dawl li qed nara kienet tinħass li hija xi ħaġa mekkanika mhux ġas mhux spirtu qed itir biex niftehmu li Kif kien id-dawl?
Tista' tispjega li ftit? Abjad, forsi ħarira ħarira safrani, forma ta' tiktak l-iktar ħaġa viċin nista' ngħidlek. Hi ċaqalqet fa' għall-bidu bil-mod u mbagħad għamlet zigzag hekk u hi jiena kont qed nara l-bogħod qed nara l-irħula di marret minn raħal għal raħal hekk f'temp ta' li kważi titlifha. Ma ma tliftix rajta u mbagħad waqfet. Kemm tikkalkula li kienet kbira?
Ara x'inġiet għalija jisu fuqi hekk quddiem id-dar, jien kont intawal mit-tieqa quddiem id-dar tagħna hekk. Kienet il bogħod forsi mela jekk id djar tliet sulari tnej dik kienet tliet idjar il fuq. Aha.
Ejw forsi naqra inqas. Tista' tini xi dettalji jekk. Għalija kienet kbira naqra ikbar minn dal pjanu. Għalija. Aha. Li jiena ħassejtha wisq żgħira biex ħadd joqgħod ġo fiha ma llum il ġurnata ngħidlek forsi drone.
Kien hemm xi ħaġa li tista' tiddiskrivili? Le, le, ġas forma u dawl biss, ma rajtx ċaqliq, ma rajtx. Kien hemm xejn madwar elf. Le, la ħoss, ġast naf li meta waqfet jiena ħassejtni li qed tħares lejja. Jiena ħassejt dak il-feeling ta' u dak il-ħin ġo moħħi oh shit. Like, u jiena by the way dak iż-żmien UFOs xejn, Ma kontx naf x'inhuma dal-affarijiet, konna għadna ma ġibniex il-cable id-dar ġifieri konna bir-ragħaj u bil qed tifhem, kont vera. Kemm ħalliet impatt fuqok dak il-ħin? Ħafna, din minn dawn l-esperjenzi kollha ironikament l-iktar waħda li ħalliet impatt fis-sens ta' Għamiltli fjamma ta' questions, ridt inkun naf iktar. Dak il-ħin imma x'kien il-feeling hekk? Waqt li kont qed tara, x'kien il-feeling? Waqt li qed nara biża'.
Biża'? Biża', biża' li di ma nafx x'inhi, biża' li żgur ma mhux xi ħaġa li raha kulħadd, tipo kont taf għax kieku naf biha jien jekk di xi ħaġa. Kont inħobb ħafna n-natura jiena u kont nistudja mingħajr ma rrid, tal-ħafna affarijiet, naf li mhux annimal. Qed itir bid-dawl u ejja. U naf li mhux helicopter, naf li mhux koll għadda minn moħħi dak il-ħin, imma le, imma le, imma le. U dak iz-zigzag fast u bla ħoss. Ma jkunx jista' jipproċessa moħħu. Le, u mbagħad niftakar, tlajt nixri fuq il-bejt, li missieri kien tela' fuq u għedtlu oqgħod inti ma' ħuti, għax ma kontx inħalluhom waħedhom. Tlajt nixri fuq il-bejt u naħseb għamilt satejjem, nistenna, u ma ġie xejn. U mbagħad ġie missieri, Għalli intu rajt, kienet il-kesħa, ċabli kutra, li ġara. Għatlu għax rajt xi ħaġa, tlu ma nafx x'inhi u spjegajtlu. Għalli inti rajt UFO. Tlu UFO. U għalli unexplained flying object. Għatlu u għallu ma nafux x'inhu għalli le ma nafux x'inhu. U mbagħad reġa' qalli biex ngħidlu eżatt x'rajt. Qalli issa ħejk trid toqgħod hawn stennih imma ħatoss il-bard. U insomma mbagħad inżilt u għaddiet. Imma tant bqajt naħseb fuqha u ngħid il kulħadd tat-tfal li kont qed ngħid l-adulti kollha jien rajt xi ħaġa u l-papa qalli li UFO, ommi xtaqti dak il-ktieb UFOs in Malta tiftakru għadu għandi. Għadu għandi wkoll.
U qatt nagħtu fittex ħana xi ħadd ra xi ħaġa dik is-sena tiegħi dik ix-xahar ma kien hemm ħadd imma issa naħseb li hawn jekk nitkellmu iktar. Is-sena kienet 98, 99, jew le? 98. 98. Għax ma rridx ngħid kemm għandi żmien. Fil-każ għamilna credit. Minn dak iż-żmien għadda żmien bajt vera interessata ħafna, u bdejt ġibna l-kejbi bit inħarrat kollu li Wara kellek xi esperjenza paranormali? Id-deja vus komplew, u ma trajt xi ghosts, imma fejn jislu UFOs, xejn. Ma ghosts għalik biss jidru jew kien hemm xi ħadd ieħor miegħek? Le, le, jiena biss, le, jiena biss qed naħseb. Għalek?
Jiena li rajt u smajt il-ghosts ma nemminx fil-ghosts. Ġifieri smajt
kelmek. Issa, issa Aha, ma mela kellek tip ta' kuntatt. Ija, ija, ija, ma mhux ma joqfu. Eh, issa jekk inti ħadd lu kollu l-istess sehem, eh, ma jekk jiena tinqassamhom fi tliet kategoriji. Kollox taħt keffa waħda. Mela ħaġa oħra fuq l-UFOs. Kif għattilkom jiena qabditni ħafna ħafna domandi, ħafna interess fil-UFOs. Tant li ta' xi sixteen, seventeen smajt fuq Chariots in the Sky li dak iż-żmien kien hemm dak il-ktieb taf taf bih żgur. Eric Van Dringen.
Fuq tal-Eġizzjani, jekk jiena kont interessat ħafna fl-Eġizzjani u dħalt fija di tant li bdejt infittex il-hieroglyphics u nagħmel it-translation jien. Infittex kull waħda xi tfisser u nagħmel translation jien ta' xi tfisser, speċjalment tal-bidu ta' minn kont l-ewwel Alla għax l-ewwel Alla tagħhom hija described bħala GA from a metal cloud. a metal cloud. Skin green, tall big head. Jekk toqgħod tagħmel it-translation inti, imbagħad huma bidluha biex ġibuha li kien xi ħadd dak iż-żmien, pereżempju minn South of Africa, li l-iskin mhux kien green, kien dark color, li mbagħad penġewh green għax ma kellhomx dark Mhux vera. Dak iż-żmien tal-history m'għadux jgħidu li dan jisu alien għax inkella qatt jitmejjel bihom. Jew forsi ma ġiethomx f'rashom, għal qalu iktar hemm ċans li kien minn x'imkien ieħor. Insomma jien bdejt nagħmel bil-ħafna riċerka u bdejt nagħmel blog. Dak iż-żmien kien hemm Google Blogs, sewwa? Kienu popolari u bdejt nagħmel dal-blog. U bdejt insegwi ħafna nies. U bdejt insegwi il- eh. crop circles, Ehm, ġa kien interessawni wkoll kont qed nipprova nara jekk qatt ħajkun hemm xi simbolu tal-crop circles li jiena forsi rajt fl-Egyptian hieroglyphics u anke f'hieroglyphics ta' postijiet oħra mhux tal-Eġittu biss qodma biex ehm, insomma naqta ħobi naqas trampu, mhux tqottajt li Interessanti. Eħe, interessanti.
Issa li ġara li kien hemm waħda Amerikana. Għandu kun Amerikana kienet. U dik kienet fissata li tiġi abducted. U jina essaċ kont nfarfara li di naqra mux edha sew. Pero kienet titfa links għal kotba u għal artikli sor blog zoħra vera tajbin. Għala kont insegwija għal biex nispandi r-riċerka. U I take her with a pinch of salt, basically. U di kienet ħin kollu turi dan is-sinjal partikolari li di kienet tgħid li meta hi tiġi abducted qed juruha dan il-sinjal. U hi kienet qed tipprova tifhem da sinjal kien komplikat bħala disin u ma kellux it-tri jew hekk ġust disin. U somma, jgħaddi żmien u jiena kont qed insegwi għatilkom il-crop circles u kien jibbatuli newsletters meta jkollhom crop circle kien dik kien hemm kumpanija li ċċekkjaw il-crop circle jekk għandix il-micro Mhux il. Jekk għandix il-vibrations bħal tal-microwave. Għax dik xi ħaġa li n-nies ma jistgħux jagħmluha jekk jippruvaw jagħmlu crop circuit ma jistgħux iħallu il-microwave waves fuq il-post. Meta ssir crop circuit skont daw ikun hemm microwave waves u jdumu hemm xahar pereżempju kemm sakemm jmorru l-panzural. Radioactive.
Jiġu ħes, imma mhux li ħajweġġawk bħal tal-microwave. U inti jaqbdu biċċa żgħira u jagħmluha ma nafx naħseb taf sajn. Tista' tagħmilha dik, tista' terreplika. Dak iż-żmien kienu jgħidu li le, sejlu. Tista' terreplika. F'mod kbirek? Iwa, easy.
Insomma, orre, daw kienu jagħmlu riċerka tagħhom jgħidu dan we approve it li we can't explain it. U jiena kont nirċevi newsletter. U jkun l-istess disin ta' di. Li din ilha xhur, turi ta' disin u għamlitu tatu u kredatu kif għamlitu tatu. l-aħħar video li rajt tagħha, u jiena għadda l-istess disin jgħod niġġennen u mort nfittxa. U ma sibtux il-blog tagħha. Baħ, u biex niftehmu, dak iż-żmien jekk inti talaq il-blog tiegħek u tkun għamilt kumment fuq blog ieħor, il-kumment jibqa' hemm u jiġi user 1234. Ma nibqax lesta mhux inti li ħejt il-blog. Di kollox telaq tagħha għax jiena mort infittex il-comments tagħha għax kont naf fejn ġieli tefgħet comment u fejn ġieli l-link hija u l-blog tagħha. Baħħ. Non-existent. U dak il-ħin qabadni panic, għaddi, ħbewha, kienet tgħid li tkun hemm in-nies jistennewha barra u jiena kont ngħiddi paranoid. U Għala, neħejt il-blog. Neħejt il-blog għad dirit jajt kollox għax bżajt. Kon zaħira vera, ok. 16-17. U paranormali x'kellek? Mela, paranormali.
Sejjes kellek mekkaniċi jew boċċi jew.
Le. Affarijiet, issib affarijiet bilanċjati?
Le. Le.
Le.
Nispera ma morx id-dar issa nsib xi plot Ħanajlek x'kelli. Xi ħaġa tivvibra? Le. Bħal jien naf xi komodina tivvibra jew xi ritratt jew xi ħaġa tazzi.
Le, le, le. Jiena kont ta' 14-15 sena xi ħaġa kont ma tal-iskola u ħaduna daw il-livin daw. Mhm. Konna għawdex ġo konvent ta' sorijiet. U sa' maċin wasalna jem għalunna tista' tmorru kullum kien imma dak it-taraġ ma sarx titilgħu. Jina ma stajx narqot ovvjament mor dak it-taraġ. Jina kont kwita kwita ma mbagħad kultant xi waħda kont nagħmilha fejn naf li mhux ħanin fejn nispera li mhux ħanin qabad. Ehm, u mort u tlajt dat taraġ kien taraġ fit-tont imma kbir ħafna. Tipo dur u hekk tipo Kont nimmaġinahom jitilgħu ż-żwiemel fl-antik hekk dak it-tip, taf kif? Insomma, u tlajt u nsib kamra. B'żewġ sodod tas-sodda tal-wieħed, dawl mixgħul, ħadd fiha, imma kif kont hemm u mbagħad kien hemm kamra u mbagħad kien hemm bieb ħarira mbexxaq u nimmaġina kamra oħra. U jgħat, u hija sa nidħol ħan nidħol ġol-bib liħor u la ma wħatta u ħanara xemmem. Sla mortna għall-avventura. Xin nidħol Mela jiena kont qiegħda fuq it-taraġ qed nittawwel. X'int dħalt fil-kamra nisma' xi ħadd jonħor jgħajjat. Tinħira u nħsabt u mxejt lura. U waqaf. Qatt tal-inħin minn fejn qed jiġi għax m'hawn ħadd fis-setgħa qudiemi u jekk qiegħed fil-kamra l-oħra qed nisimgħu Madonna Jesu qiegħed fejja. Hekk qed jgħajjat qed jirbombja ħafna qatt ma jistax ikun qed jgħaddi minn xaqq daqshekk tal-bieb li hemm. Nerġa' nidħol nagħmel żewġ passi u nerġa' nisimgħu jonħor. U jista' xi ħadd irid jitqalleb fis-sodda, imma m'hemm ħadd fis-sodda u u guys, I freaked out. Tiġa mhux suppost qiegħda hemm, tiġa sejta filgħodu u dort lura u mort u ma rġajtx għaddiet. Ġifieri, u jiena defiż ġie moħħi li b'xi mod kien qed jirbombja minn xi mkien dal-ħoss ta' xi ħadd qed jonħor, forsi kien hemm xi ħadd mal-art qed jonħor. Wara s-sodda u ma rajtux. Ma nafx. Ma nafx. Issa dik għaddiet. Ma żgur inħira jew xi ħaġa. Le nħira mhux ħamilha x'nistħi. Nagħmel ħoss. Nħira nħira. Ta' xi ħadd fleta ġifieri qed jonħor rieqed raqda. Sleep apnea jisem. Eh, mhux ritaq ta' nifsu, imma anke l-ħoss tat-taqlib tas-sodda smajt. Ġifieri ma kien hemm break. Kien hemm break għax jiena rsaqt. Ma jista' jkun sleep apnea jiġifieri ħadd eh, break. Jista' jkun.
Imma allura jiena ma smajtux jiena tela' tarax u jiena u nieżla jew dil-persuna naħret tliet darbit u daqsik. Jista' jkun pereżempju mbagħad waqfet waqafta ġifieri. Imma tlaqt.
Ma smajtux jiena u nieżla taraġ li. Però taraġ kien fit-tont U jiena sibt ħafna raġuni ta' dik, fil-fatt ma kontx ħa ngħidilek, ħa ngħidilek għax ħa nsemmilek l-oħrajn, ma might as well insemmilek ukoll. Kieku nkun ngħidlek li qatt ma kelli kont ngħiddi ġennata xi ħaġa weird. Prova nsib il-loġika ta' xejn. Jiena l-unika loġika li hemm li b'xi mod di kien hemm persuna riqda forsi fil-kamra l-oħra u minn daqshekk xaq ta' bieb. Għax naf min għandu l-sleep apnea. Allura meta eżempju ġieli jagħmel xi erba' minuti ma jagħmilx ħoss. Ma tisma' Fim xirrit ngħidlek?
Eh, jista' jkun, imma xorta ma nafx kif smajtu daqshekk mill-viċin meta jien mot nara l-ħadd qudiemi. U mela għal bib kien hemm eh, li jħor li jmiss, il-kamra kienet kbira biex niftehem, kienet strambal u kbira u żewġ sodod biss. Antika.
Antika.
u xi insomma. Għabek nrabu futbol fik ma ta' sodda. Stajt, stajt tamel fajfa sajt faċ ġidilkom. Issa li jmiss, mela, għamilt eh, sajf, eh, nikri post il-belt, post antik il-belt. Sajf insomma forsi xarej, anyway. Hemm u dik kien hemm isfel qisu fil-kantina kienu bidlu għamlu kċina u l-bathroom. U jiena kont qed ninħasel fil-bathroom insomma kien hemm xi naqas tim u hekk. U ma il-bathroom kienet naqaq antipatka u ma kienx fejn qed il-ħwejjeġ, allura jiena listejt il-ħwejjeġ fil-kċina fuq il-mejda u għad tista' noħroġ bix-xugman u nilbes. Kien hemm jien u persuna oħra biss d-dar u persuna oħra kienet żewġ solari l fuq. Għax li d-dar kienet tidħol u għandek fejn living room, kamra ta' sodda fuq u l-bathroom isfel u l-olda tliet solari sawa. Insomma, jiena ħriġt mix-shower u l-bib kien antiku bl-istim kien naqa' moħħal U jien qiegħda bix-xguman qed inqatta' rimm xagħri mxarrab. U buttajtu tal-bib biex ftaħt u l-bib ħabat mal-ħajt u għamel bum għamel ħoss naqra. X'in noħroġ u nara nara tifla żgħira quddiem il-mejda qed tagħmel xi ħaġa mal-mejda u eżatt x'in Ħassitni u semgħet il-bieb tilqet tiġri fuq. U dit-tifla ma kinitx tidher normali, kienet tidher qisha qisek tfajtilha t-terra jew qisha ġiet semgħi fl-abjad. U jiena qbajt inħares lejha qbajt hekk li telgħet fuq. Smajtha tiela. Ajju.
U bajt iċċassat rasa u mill-kort tajem li xari qattar kollu ġejt bil-padil malar ta' xina qatt ma rajt tal-affarijiet u ma nemminx. Ma nemminx.
Smajt xi ħsejjes? Li la titla' taraġ u ma nafx smajtix. Tħaq.
Mm, Isa titħaq, imma ma rridx ngħid li forsi diżitta jien jien naħseb fiha. Ii naħsat. L-ewwel nies jiena ħirġa biex xogħol u hemm tifla. Eh, kważi. Kważi. Kieku kelli. U li mbagħad għajjat minn kien hemm fuq u għatlu inti inżil tisfel għalli u dak kienet gaming bil-headphones fuq u m'għandux idea x'qed jiġri u tirrabja miegħi għax tal-liftu. Ġifieri. Għaddiet ma rajt xejn iktar, di ma nafx ġraċ fil-bidu jom l-aħħar ma miltla xi tliet ġimgħat oħra jew kemm domna. Ehm, u ma rajt xejn iktar, però wara x'intlaqt ħalli tiċċuvet tal-post ma' xi ħadd. Ehm, u mhux ċemplet li s-sid biex tgħidli li kollox ok, insomma. U qalt li isma' għal jista' jkun kif kont hemm rajt xi ħaġa. Jiena traxix Tara ġifieri. Għajt għax hemmhekk inta Titi u Titi m'għadhiex toqgħod hemm, hi wara li krejtu ta. Titi m'għadhiex toqgħod hemm għax il-ħin kollu tara spiss, mhux il-ħin kollu, spiss tara mara u tifla. U jiena bħajt, tal-allura ma tgħidlix minn qabel. Għadt li għedt, rajt tifla fik ċina, għart li issa mmur norqod jien x'in qatt ma rajt xejn hemm kemm ili mmur. Telaħ u xawer u sabbut il-bieb. Issa jiena di is-scientific reasoning tagħha għax jiena ma nemminx ħatta wkoll li mill-ħin, l-istess problema tal-ħin, li da forsi kultant ikun hemm spirtu li xi ħaġa l-enerġija tiegħu ta' xi ħaġa li jagħmel darba hemm baqgħet hemm, dik ġast l-enerġija biss, u li jkun hemm xi trigger, pereżempju l-bieb jinstabat. Titi forsi kien hemm xi ħadd, fil-ħin tagħha meta di kienet tgħix, li sabbat il-bieb u tisel qed tiġri fuq. Fimt? U qisni jiena ġast qed nara video recording fil-verità ta' xi ħaġa li ġrat. Dik xi ħaġa li nipprova ġieli nipprova nagħmel sens biha jiena. Ma nafx jekk għax il-podcast tiegħi ġieli nipprova nagħmel sens bi. Kollha. Kollha bħal time lapse fuq xulxin. Jiena bdejt nimmaġina di anke bdiet tidher mhux ċara. Jibdiet tidher bl-abjad hekk bil qatt di xi ħaġa hekk li ma jistax ikun. U jiena, jien ma nemminx, jiġifi, qed ngħidilkom, nibqa' ngħid jien ma nemminx. Issa m'ilux li qed niġi naqra iktar X'irid jiġilek iktar inti biex tipo ġi Santu bħal San Tumas deffist idejja ġol da kollu jien għaddejt minn da kollu ħa nibqa' ngħid le imma li jmiss li Kienet iċ-cherry on the cake li jew vera jew jien għandu bżonn imut memur ma tkawn Carmen. Ġifieri, jew waħda jew l-oħra. Ma, ma tistax tgħid tifhem. Għalhekk qed nisploru dal-biċċa xogħol. Għalhekk, mela, li miss di kienet weird ħafna. Jiena kont qed nipprepara biex imur funeral ta' relative ta' ħabiba kbira tiegħi. Sawa? U qed innesti x'nilbes. U nara l-persuna li sejra l-funeral tiegħu. Kif?
Jiena qed innesti biex nilbes biex imur funeral. Aha. Fid-dar tiegħi.
Sawa? Fil-ħotu. Broad daylight. U rajt il-persuna l-mejt. U rajt il-persuna u qed narah fl-entrata tal-kamra tas-soda tiegħi. U jien dak il-ħin huwa qed ikellimni, u jien dak il-ħin għadt, qed niġġennen, ieqaf, lili nnifsi ġo moħħi qed ngħid, Għalfejn qed timmaġina li dal-persuna hawn? Mhix mhux affarijiet li qed jagħmlu sens, ieqaf timmaġinax dal-affarijiet. Imma hu qalli, qed inkellmek! Agħti kasi, qed inkellmek b'ton. Issa, biex nagħmel underline, jiena dal-persuna qatt ma ntqajt miegħu. Kont naf ħafna fuqu, imma kont naf li miet u kien qiegħed ħażin. Imma jiena qatt ma ntqajt miegħu, qatt ma ġie għandi. Qabel. Qabel. Jekk tittajt li ġi issa. U qed ngħid kellimni, saqsini xi domandi, kellu messaġġ għalija. Qalli biex nieħu ssib il persuna ħabba tiegħi. Hi kienet għadija minn nikrah ovvjament għax mitu. U jiena bdejt Qiegħed hemm u mort nipprova ma nagħtix kasu, u mbagħad xi nqirri Sur Rabija miegħi għedtlu all right ħa nisimgħek, u jiena qgħadt bilqiegħda u ma nħarist lejh. Tgħiduli kemm inti stramba, imma jien dak il-ħin qed ngħid, jien qed niġġennen, jien qed niġġennen. Ġifieri rajtu? Rajtu.
Issa, jiena jiena l-dan rajtu fir-ritratti qatt ma ltqajt miegħu, sewwa. U mhux li hemm xi ħafna ritratti li tajt qod tifli jew dal-affarijiet. Għadda żmien u li daħbewa tiegħi għattilha li rajtu u x'qalli u saqsni ħafna domandi. Għalt li x'kien imlibbes u għattilha għat li kollox għandu. U xorta offert li sakemm imlibbes għalt li kien ħobb jilbishom ħafna. Li jiena mort talt nfittex fir-ritratti u ma rajthomx imma daw xatina forsi. Rajthom xi darba daw u s-subkonxju ġagħalni rrid, fimt? Imma ma kienx il-każ. Almenu ma sibx ritratt tiesek, ma nistax ma nistax ngħidlek kif ma nistax ngħidlek li żgur hemm il-ghost, ma nistax ngħidlek li żgur mhux għamiltha jien ġo moħħi b'xi mod għax ma nafx. Imma jiena pruvajt ngħid lili nnifsi ieqaf. u ma stajtx ma ħalliniex irid ikellimni u qalli affarijiet li jiena mhux ħa nimmaġina li ħa ngħidhom lilek, mhux għax qalli dettalji personali imma mhux xi ħaġa li ħa U msamma mbagħad qalli biex nieħu ħsiebha u telaq mexa. U ma qasmut nara fejn mar, onestament, ġas ma stajtx nara iktar. Għax tant kienet weird. Imma mbagħad insomma jiena qabadt komplejt u nilbes. Komplejt nilbes. Ħatta vera. Kif ħassejta il-funeral?
Provajt ma naħsibx fuqha. Kemm stajt provajt ma naħsibx fuqha u domt ma naħseb fuqha. Di ħabiba tiegħi tal-qalb u kienet għaddejja minn żmien ikraħ u jiena rrid naħseb lilha dak il-ħin. Mhux noqgħod naħseb fuq dal. U peress li ħabiba kbira tal-qalb tiegħi li jien ma jidhirix xi ħaġa bħal di, Diffiċli, imma mhux ħanajdilha xi ħaġa bħalek. Għadu kif għadu kif mit ħanajdilha, mhux mhux ħin, mhux waqt, trid naħsibha ftit. Allura jisni ma ħsibx fiha, eliminajta minn moħħi, sakemm imbagħad għadda żmien u ħsibt naqra fuqha u analizzajt ftit u għad tista' jew ħanajdilha u ħatajdli miġnuna, jew ħanajdilha u tgħidli thank you. Imma jekk ma ngħidilhiex ħanħossni guilty. U għattilha, u ħadet gost ġifieri li għattilha, u ma qaltlhiex miġnuna u emmnitni, għax imbagħad għattilha, Kien kieku jgħidli xi ħaġa hekk biex nagħti kasu qaltli iva, qaltli kliem u qed tgħidli, però, kif għattlek, ma qalli xejn personali li nista' ngħidlek isma' żgur, mhux ħa noqgħod nikdeb hawn, jiena ma ġejtx biex nagħmel show, ġejt biex nqassam u biex jekk xi ħadd jgħidli isma' jiena naf għalfejn kellek pereżempju déjà vus, dik jagħmilli pjaċir. Għalhekk l-iktar li ġejt jien li. U jiena persuna li kieku jekk inti forsi mhux inti għax sajjen issa ma jiġix ċikku u jgħidid l-istorja li ra xi ħadd u kellmu ma nemmnux. Ma nemmnux, ġifieri mhux qed nistenna xi ħadd ħajjem minni. Jiena ti. Jiena ġratli hu. Jiena wasalt tal-konklużjoni bħal met li l-fenomen jaħdem għal ċertu nies. Sekk, ġifieri jien nista' jien ma rajtx ħares, jirajt UFOs. Pero ma tinti rajt ħafna UFOs, jien rajt wieħed. Eżatt, ma
li stramba li ma dal-bniedem kien li jara li UFOs, un bad rajt li UFOs miegħu, ġifieri dik li jien stramba. Forsi l-post ukoll, forsi mhux ġast il-nies imma l-post. Tarnejt il-bniedem,
il-persuna. Jista' jkun. Imma mbagħad Di li rajt dil-persuna li kelmitni li kien mejjet ġrat m'ilux ħafna waqt il-Covid. Ġifieri għadni qed nipproċessha jien fis-sens x'naħseb x'ma naħsibx fuqha. Qabel dak iż-żmien kont ngħidlek le, ħares jiġi jkellmek jew tgħajjatlu u jirrispondik le, le, le. Imma issa ġratli, xorta ma nemminx li nista' mmur infittxu u li jekk noqgħod infittxu ħa nsibu. Imma dejjem qatt ma nemminx u mbagħad ġrawli. Tibda tiġi. Ndinaj, no?
Issa ġejt, eħe, imissa ġejt open ħafna. Min jaf forsi, bo. Qabel kont ngħid le, u sajlek ma nafx, li li ġrat li ma ma nafx. U mbagħad nibda ngħid forsi jien tant trid tinkellmu, Imma jiena kelli nies meta pereżempju meta nannu u kemm ħassejtni guilty u kemm għala volja ma tantx kont nemmen provajt nerġa' nitlob u provajt ngħidlu aħfirli li ma li m'għamilt xejn għax jiena kont naf ġurnata qabel da ħajaqa'. Dak imbagħad ma jidhirlix. Jidhirli dal-persuna lanqas qatt ma dgħajt magħha. Ma tagħmilx sens jekk hija xi ħaġa li jiena qed nivvintaġġa moħħi, inħoss li għandha tiġi għal xi ħaġa, menti vera Tifhem xi rrid ngħidlek? Ma nafx, naf li stramba. Kellek kuntatt imma.
Imma kelli kuntatt hija però fem nippreferi kieku jġieli nikellimni nkun onesta. Għax dak iktar nemmen fih għal volja. Min jaf forsi mhux eh, il-fenomenu ħerik xi ħaġa li jew ħadd ħossok f'comfortable biha jew ħajtik Tikka biża' biżżejjed biex iħalli impatt fuqok. Jista' jkun jiena meta bdejt nipprova nagħmel analiżi ta' x'ġrali f'ħajti u nagħmel lista issa biex niġi hawn, bdejt nirrealizza li l-fenomenu lili ta' jagħmli bil-mod unexpected jew unexpected most of the time imma ta' jagħmli kull meta ngħid iva dejjem le dik Ma turini l-ledik! Qisu, qisu trid imerini lili, qisu ma temminx issa nurik lilek, kif hekk, hekk qed inħossu qed jagħmilli issa qed niġi f'dak l-istat. Però ma nafx jekk hux kollox ikkonnektjat sakemm mhux kollox hawn. Kollox computer, kollox. Mela, nikkonkludu mela għek, eh, grazzi tal-li ġejta għall-interview.
Thank you inti, proset ta' kollox, iqbad dej, taqafx, please taqafx, għat joħroġ ħafna ġit minn dan il-podcast jena knemmen. Anka li nisim għar jitkelmu bejnietom iktar. Mux ekku. Għaxina tal-affarijiet.
Extension tal-idejat. Daw l-affarijiet Tgħoddhom fuq l-idejn in-nies li jafuhom fuqi pereżempju għax jiena vera noqgħod attenta vera ma rridx nidher stramba u ma rridx nidher u ma rridx so li għandi da ċans. Thank you anzi tal-li ġej taqsam l-istorja tiegħek.
Your mother Malcolm.